Дьэ, Өлөксөйдөөх айанга бараары сылдьаҕын. От билиигим атакытынаатын. Таһыал буторукпут урукку кырдьаҕас көлүөнэлэр сылдьыбыт уолларын бэдэрээткэ төхпүт, туруктаах киирэн үлэлээбит, Бодойбоҕо киирэн үлэлээбит урукку көлүөнэ дьоннор уолларын кэлэн, ону устан аймыытын алгыахпыт уонна тойо салгыы ол ирдэринэн өссө салгыы түһэммит отойо улуу байҕалга киириэхпит байкалга онно киирэн дьэбэхака урут олорбут тула сыдьыбыт олорбут ирэ онтон өссө дьэ таарша түһэммит монголияга тиэр ханаалаахпыт

Отакинлар специалистары анааннар Монголияны, Иркутскай облаһы, уонна ити Бурятияны кытта кэпсэтэннэр баран эрэллэр уонна ити аара оһуолларга баар дэриэбинэлэр кытта баһылыктар кытта кэпсэппиппит. Кинилэр буолла маачаннан лен өрүһү туораан маачаҕа тиийэннэ бодойбуотахтаахтар.

Хайыҥҥы время иимэннэ бардыбыт ол иһин туох да ат тургутуут эгин диэҥҥэ биһи туохтабаппыт. Аттырыылымын көҕүлүүр курдук кыаллаах уонна ол күнүн дьылын убо хайыҥҥы времеҕа диэн оттон аһыы-аһыы ат бара туруохтаах диэн өйдөбүллээх баран иһэбит. Аадьуо күн өһө суаппыт туохтаан уонна атыбар уобалаабаппыт. Оттон тиийдибит тааны бүттэ оттон аттары сыдьан кэлэр буллахта улааталлыы убой хаката

Додоруобуларыҥ маачаттан тахсаммыт икки күн өрөөтүбүт килиэппитин манаан өрөбүллэргэ түбэһэҥалан аттарбытын ити ыыталаатыбыт тыытыахпыт да баайталаан этибит Тотторбулу биир көссиритэ ардыыпыла баар маама тахсабыл онно бу уол кытыыта быыскалаан ити кыра атаалыктаах үс быыскаларын оруобуна биһиги курдук туталлара эбит эмиэ бу гынан баран уоллаах холому хаптаанынан арайдыыллар эбит мин манна холобура Уһуннук таһааран бараммын сиэрдиэнинэн үрүттээн бараммын туохтааҥ ааҕа халаппааран хабаммын гына кинилэр гына бу хаптаһын буолан чэпчэки барыы өссө бүөһэ өттүн буруоһунан гыммыттар хахалар быһыылаахтара тарампаарыныы тутуу диэн буолар бу эргэ бурааннара турар ити Ыччаттар курдук диэххэ сөп көбүс уһуйааччылар дьиэҕэ сатаммат курдук бырааннарын туоҕа турар ыарҕатын дьааһыга уол тахсан баран маны чугас эргин киистиириҥ индьэн буолуо индьэн Аатырбыт маннык элбэхчи эбиттэр дьэ көмүс уйааччылар игин дьэ аатырбыт тайҕа оһуола диэн дьэ маннык оттон дьэ иҥин иҥин онно-манна улууска элбэх диэбиттэр баран иһэн дьэ кус тус табарыахпыт

Туһугу хаама баран истэххүтэ уһугу эбиэ диэтэр. Киһи хонуон дөһөптөөх эрэбит, онно ма чугаһабат курдук. Аатыры отуттуу километрынан уһуттанан иһэбит. Үстэ баара да. Бу буоллаҕына манна үрэхпүтэ эбитэ буоллаах көрүөхпүтэ. Ким диэн үрэх быһылаах булда. Куракаан диэн, хаан диэн эмиэ баарга дылы от үрэх быһыылаах бу. Куракаан диэн улахан үрэх быһыылаах. Уҥа өттүнэн иһэр быһыылаах ол. Бу хаан диэн кыра оҕус үрэххэ баарга дылы. Баар таабырдахха. Хаан дуу, хаам дуу диэн. Томаһа, хараба, каа Улахан мастаах курдук буотах көрдөххө биһиэнин курдук бакаа. Тумантыны үөһэ-такка мырдахха көстүн ийэ. Үрэхтэр отой хобул үрэхтэр. Туох түрүөгүн диэн ходуһа диэн уһах сыраҕы киирдиҥнэ муосталардаах такка мараҥалаҕан. Муоста да буотах тартыҥ кутаҥас бүтэр. Үүрдэһитэ биирдэ уһуох Эбиир улахан добуочча перевалата ханиябыт Куракаан диэн ити маас аннынан түһэр икки ким Баатам кыра Баатамы кэннинэн баран иһэбит ити ити ол кыра хаантан таххар быыкаа үрүйэ хаан диэн үрүйэни быһан аастыбыт үрүйэлэрэ дьэ бысталаатыбыт үһү-хаа ити дьэ киирэн мааны чугаһыырбыт буолуо иннибэр Дьэ бу бара турда көмүстээх тайҕаҕа барар уолуҥ. Оруобун ол уолунан холоммут уола, ээ оҥоһуллубут уола эбит буо. Массыыналар сотору халсырдыыр дөй баҕа иһиитэртээн ааспыттара. Тоҕороҕор үөтэ өннөнөрө. Хассын зимник бэлиэ туруоттарыахпыт тохтотоммут дьиим Виктория ырыһыгар арыы быһа дииллэр онон аҕыйах икки үөскө дьөрбө баһаар буолбут эбит айыны быһа буолла диир кини Маача олохтооҕо Ньукулай Укуракаан диэннэрэ быһыылаах. Курачаан диэн, Куракаан диэн да ийэм утаабыт. Курачаан диэн онтон эмиэ ойоҕоһунан Каан диэн эмиэ кыччыыбаатаҥҥа түһэр, эмиэ да обургу. Үрэх баран иһэр. Ото хайата эбитэ буолла бу? Оку хаан диэн туһанан кытыытынан барар курдук буола көрдөххө. Эмиэ бу түһүү буолла баарын тахсыбаҕын тахсыппыт. Ото иһин дьэ нормальнай курдук пока. Улуннара перевозтан нөҥүөттүгэр дьэ ол хайаларданнаҕына таҕаһа үрдэнэрэ буолуо. Манныгы кутуу уол буолан баран таастаах буолууна. Таастаах ба. Кэнчээрэлээбит. Уол кытыытынан

Наалыктаах эрэбит, хон диэбит курдук, ону эрдэ курдук эмиэ хайдах эрэ ити Авдеевка дьиэлээх ийэбиттэрэ умайбыта буолуо

Ийэлэрэ умайбыт эбит аҕам да дьиэ баар диэбитэ мантан чугас үс километрдаах эргэ эмиэ ходуһа баар онно эмиэ дьиэ баар диэбиттэр онно барыахпын билигин ол

Бу маттык буоллаҕына кыра кыра кимиэхэ киирэр кыра баатаамҥа онтон ойоҕолуу бөттүнэн ким этэй аата умнаҥас ким эрэ Ким эрэ укуо, ким эрэ диэн этэ. Итинэн иһэр улахан үрэҕ отой. Ыраах оҕус быһыылаах. Бу да улахан үрэх быһыылаах, тыаһа-уоһа үрдээх харгыта. Бу тиэҥэспит бу кэлэн тохтообут, ийэни иэбэтэххит. Дьаҕас күҥҥү таҥара билиэ, ханна тиийэбит? Туох билиэй? Тааһа үрдээх аппыт атаҕа ыалдьар эбит атым иэнэ утуйахтара дэлби үттүтэ барбытын дэлби быһа аҥаспытым күн аайы быһа оонньуу дьиэтин тулартыйа хаалбыттар онтон үктүктүү доҕолоҥноро гынар дьону хайыахпытый это аа-дьуо ийэтин даҕаны уларытан да бара турарбыт кырыс сири хантан булан хаамтарыахпытый кытаанах көктүөн туохтуур абааһы көрөр кырыыһы көрдүү атыыр гынар дьэ дьэ инник бүгүҥҥү хонуммут дорооболоруҥ бүгүн балаҕаныйын үүр бахсыс күнэ аатырбыт дьэ тайҕа оһуолугар бастакы хоннубут Былырбадай Модуйбаны тайҕайан аттыыллар, тайҕаалар оһуол диэн. Дьүөбэ өтөҕү булан хоннубутун нара биир өтөҕү хохонооруҥбут арыый эрдэтэ, үс иккис өтөх кэлиэҕэ диэбитэ ол анараа. хоммут киэбит, онуча буллубут бу. Дьиэ баар диэбит итиннэ биир хаптаһынньыана харыйа хампа баттааҥаспыт онтон сиргэтэ хонуохпут диэн олордохпутуна биир матаһыгыллаах уол ааһан иһэн итиннэ чугас дьиэ баар диэн буччук быһылаах бэргин. Ол этэн хата дьиэ аҕа хоннубут үһүө баатык таһырдьа чайдыырын чайдаатыбыт. Онно бу Каан диэн үрэх Ийэккиннэн хаҥас өттүнэн киһиччэ оһуһунан курачаан диэн киирэн иһэр улахан маача итиннараатыгар өрө көстөр таҥнары көстөр ити улахан хайаларынан киирэн иһэр үрэх. Онтон бу манна сардааща убу үрэх кимиэхэ түһэр Кырабаатаамҥа баатаам, кырабаатаам иһэр. Дьэ бүгүн манна кыһыҥҥы арахсар уол баар үһү, онно тиийэрбит дуу, онно эмиэ туора табаһыттар дуу, туохтар да олорбут эргидьиэлэрэ бааллар дииллэр онно. Хонорбут буолуо, ас-сым молбуо диэҥҥэ тиийэрбит буолуо, онтон дьэ ойуун кичиһирбит ойуун

Избуускаларын уҥунума хиэбэтэх хат убу отой аттынан биэс алта метрэлээһэргэ кэлэн оннуга аһаҥаппыт. Бу хаан диэн үрүйэ күччүгү баатааҥҥа киири үрүйэни бата баран иһэбит. Дьэ короче күччүгү баатаам уонна курачаан диэн ити улахан үрэхтэр ыккардыларынан бу уоллара баалар эбит. Бу кыракый үрүйэлэри туоруу-туоруу. Үрүйэлэрин барытын массыына сылдьарын курдук мостоводах просто туохку таҥаһалар эбит. Мантан киирэ оннугу дуомуна хирдаа бүтүнү таас таахыр хаһа хаһаларыннык карьерын оноҥороло кутан иһэллэр эбит. Үрүйэ кэллэ даҕаны.

Баһаар уот иһэн дьэ иэдэппит. Өҥүөттэр эмэтэххибит олотугума кып кыылларбытын. Кыра үрэх. Дьэ курачаан кытчыыбаатаам диэннэрэ диэн ото улахан үрүс курдук күтүрдэр быылаах. Өтө үрэхтэр быылаах. Ити бу маннык кыччыгыйытыы үрүйэлэр киирэллэр, ону ити ол карьер бүтүннүү таах дойдубут. Тоҕо иһин көмүс баар буоллаҕына. Ититин ыла-ылалар бу көмөнү иһэллэр эбит. Туулара, хааттара аннынан баар турбалыыллара буолуо. Аннары улахан үчүгэй үрүйэлэри туора салаатыбыт бу Каангенин Барда манна көмүүлээхтэр, сороҕо уута хааттарыһытар, сороҕо бараһытар, күүһүлээн карьердара ньанньалар онтуралаллар эбит Көмүстээх хайаҕа оһуола дьаммыттым дэ. Тобу Былыргы манаһы дьаллары. Оттон уол турбутун гыныттан курдар да, баатама быһыта төөнүннэн аннан эмиэ киирэллэрэ ула курдара. Уол элбэх ба Атааппы Маачаннан кэлээччилэрин мамманнан бараллар эбит. Ынараа Бүлүүчээҥкэ өттүт Бүлүү Бүлүү баһан өттүттэн иҥэн ото били Тэлэппиинэ тыһыттааҕы иһин киминэн кэлэллэр ба. Муктуйаннан кэлэннэр баатамынан мотуораннан туораан улахан баатамы туораан быһа түһэ манна киирэллэр улахан уолга подуй буһулугар баар пире буола таарыйбакка түһэллэрэ буолуо баар таарыйаллара буолуо уол атааҕа основной уоллара буһуо

Оттон дьэ баалык тайыан үрүөххэ тиийиэхтээхпит бу кэннэ. тыаһа үөһүрдээх харгыта. Туох балыктааҕыгын дойду эбитэ буолла, аттаах киһи хаараммат дойдута, бу дьиэ барарбыт тухары бүтүннүү баһаар тиэмэт туда. Аттаах эн киһи хаараммат дойдута быһыылаах. Атыы да киһи дьэ үлүгэрдээх улахан Ыырдары дабаандары дабайан бултуом этэ диэн Дьаһаарбаҕа оҕус дойду курдук тоһуаллар туорууллар онон сылдьан капкаанныыллара буолуо уонна кулааһайы ыталлар уонна быттарын ыытаннар уонна устуойкаларга хаайаннар кулааһайы бултууллар үһү уонна Туга ол капкаанныыллар, балыктыыллара буолуо баҕар, туох балыгы өксөйөр уопсайа да манна хаайылаах буолан үүрүктэрэ күүстээх хаайбыт отой. Үүрүктээх эргэ балык сылдьара да буолуо хат. Маннык баран истэххэ киһи ат хаптаран ааһар сирдэрэ бааллар бу. Туo үтөх, туo үрэх утырыта ырайдара үрэх ырайы им бааллар оннуганна. Атаак дьон олорбут игини биэнэ биллибэт. Манна киргэ ол иһин

Таҥынаһы дьалара буолуо былыр бэдэрээт көтөҕөөччүлэр дьаам үүрдээччилэр ааттаах ааттарынан уларыта бараллара биһиги курдук үүнэр били үөрдээх киэҥ сирдэр бааллар бэҕааһы тутук туохпутун да уоппартан ыйытабыт отооуй били эт тутуох тубуһулааххын дьаҕас киһи

Сүөбэ киэҥ баҕайы уолбаар дьонно тохтоотубут эмиэ эрдэ да буоллар эрдэ тайан биһиэбит таҕыстан ол иһин да төһө өппө дьиҥэ эбэтин айаннаатыбыт Уолум ити ааста массыыналар, сарсыарда аҕа массыыналар дьээһи тэттэҕинэ аастылар. Уол бу бааста ити биир массыына куугунуу турда. Дьоһунна бу. Ото дьэ оттоон гынан оҕустарын игин аһатан ааһар иһиттэрэ буолуо итиннэ үтэ оҕонно баар ити Бу киэҥ өтөх дуо? Өтөхтөрүн өтөхтөр бааллар. Отой табыгастаах эрэнэн бараллар эбит отой оҕустарын үүрэллэрэ кэригин. Маннык кирдэрэ оттонор ирдэрэ көрөннөр Манна кыһын ээ хайын оттоон бэлэмнииллэрэ буолуо, дьаам үрдээччилэргэ анаан биитэр хайыҥҥылар иэтэн ааһаллара буолуо, ол сүүлээччилэр оҕо обычно таһайан үүрэллэр күһүн хайын. Бу хотуур бөҕүйэнэн турар. Хаһааҥ бу баҕа сатаан хотуурдарын хотуурдар

ийэлэрэ бу баар ийэбэ таба кыынаабыт кытыыта улахан ийэбит ууллубут

Дьиэ кэннигэр бу күрүөлэрин хаалан улаханнык да бултаах иһдьибит ирдэрэ буоллах. Аттанан дайданан ол өттүн ааннар бары дьэһинник коньюшник курдук таннаннар даҕаны ото аттарын көрдөххө эмиэ ата аһара боруода буотахха тыынар тэттэ Буктар конюшнердары оҥороллоро буталла. Биир кыра дьиэ эмиэ баар. Ыттарын уйата, ээ уһук, хатыттыы уйата дьонум табалаахтар туккулара сытар. Дьэ таба туккута. Маннык буолар Үрдүбүүнү табаларын хаайарыйдар эбит ити, ити арааһа чоон үөнтэн ыстаайалар эбит ити, конюшнайы дьэбин өссө оннук эбит. Табаларын ити үөнтэн туохтатыйдар эбит сайын. Оо дьэ бу дьиэ баҕа туту урайбыт. Манна үөһэ балыкталаах ойон буолуо итиннэ дербуга тиэҥэс биити туҥуор тубааран иһэри сүрэхпит хаан диэн үрэх бу оҥороллор эбит

аҕыйах табаны көрөр дьоннор бааллар олорун эрдэ ыппыттар быылаах манна Любовка тиийэҕиннэ бааллар үһү баар бараҥ аттара булу көһөн саһаан иһин бэлэмнэ таайынны тубалааккаларын онно быһыылаах бу Бастаан үсүгү таккылаахтар эбит. Отой тоҕо да улаханай. Тирии таккыйаннар игинде улаханнык уонна олох сыыһаппыт ирдэр эбит. Өр килиэптэрин иһитэ диэн эргэ оһох ытар, биир улахан дьиэлэр ити турар, волокко оннодук, туох быһыылаах, волокко онно быһыылаах бастаан.

Иэҥ өтөх дьоло дэһэнник бу ааҥҥа дьылга арааһа уоппардарын ну көмүс сууйааччыларын да киэргэппиттэр буоллар ааҥҥа дьыллаабыттар буоллар арааһа эдэр бу харыйаҕа

Уолбут, хата оҥоһуллубут курдук, иннибитигэр хамыыр түһэн баран, туга барбакка да түксүһэ-түһэ тохтуур, тииһи ытыйбат курдук, эрдэ күүстээх хамыыр да түспүттэр былай, итиччэ гыннара уута үрдээх

Дьэ, Иварингаттан ахтар туохпут дьэ кэллэ хааммыт биир үйэтэ. Быһыыр бычча бутараҕай кэлэн ити уһунан халайан ол диэки барар быһыыта эбит ити. Ол батыһар эбит. Кимиэхэ ол курачааҥҥа күөйтэрэ. Ясинскай диэн ол халаата эбит тус улаханын нарынан бара турда манан бараммыт Валюкта диэн киирэбит ол Валюктабыт улахан Баатамҥа түһэрибит Ымыйалаабыта курачааҥҥа түһэр диэн улахан Баатамҥа түһэрибит бу өттүттэн уҥа өттүттэн тахсар эбит кыра Баатаммыт аллараа хаалла инньэ гынан убу хаан түһэр кыра Баатамҥа

Улахана киирэн ынырардан ханан бааттабылай эһин Микитиэннэ дьэ хааммыт бүттэ атын эрэ күүтэбит дьэ Иварингаттан ахтар туохпут дьэ кэллэ хааммыт биир ийэтэ быһыы бычча бу тараҕай кэлэн ити Уунан халайан ол диэки барар быһыыта эбит. Ол батыһар эбит. Кимиэхэ ол курачааҥҥа күөйтэрэ. Яшинскай диэн ол халаата эбит улаханын нарынан бара турда. Билигин манан баран бу Валюкта диэн киирэбит. Ол Валюктабыт улахан Баатамҥа түһэрибит. Умуйалаабыта курачааҥҥа түһэр диэн. улахан баатамҥа түһэрбит бу өттүттэн уҥа өттүттэн тахсар эбит кыра баатам быталлара хаалла инньэ гынан бу хаан түһэр кыра баатамҥа уонна анан бүтэр быһыылаахтар бу баһа да буолуо баар кыра баатамы уһуннук тараҕаһыыр отой батыһан кэллэ өр баҕайы

Ээ доруобаларыҥ бүгүнү билбэтэх тус атырдьаҕыйаа биир большой валюта диэн улахан валюта диэн иргэ кэлэн хоннубут отой кырдьаҕас отуу баар уолбут итинэн убарда Бу кыһыҥҥы зимник диэн баар. Ону манан барыахпыт куонан отой курдары бииринэ лаппа эргиир. Баатабынан иини эргиэриэти хаайатамыгатык манан барыахпыт диэн аналаах олоробут хайдах буолар. Отой кырдьаҕас отуу эбийит. Дьэ хас тоҕоххо биирин ыра киллэ диэ биир ити турар.

Тээх хараҕа баанньыктара да тугуй да Туоһуй да кириэп буолар оһохторо да Ахта улахан курдук баанньык булуна эбит Хамыыр Боотуунуга түс эттэ уонна ити түөттииргэ күүстээх хотойуга эрэ уолга баттаталаата уонна ити чөҥөчөктөрүгүн ылаһа баамыстаахтар эбит бу былыргыта бу Таас дьапталга ыытар, бииккэ оһох ытар, түөрт оһох буолла. Лаппаһыппыт ирдэрэ быһыылаах. Уонна кыраба аҕайы маһынан да дьиэлэрэ быһыылаах.

Зимние утахха барда, итинэн олорон мин эмиэ барар уол баар эбит, ону маанан диэбиттэрэ дьэ Миикиэ Бадараанап диэн халыҥнар таҥ аста, үс километр отой туора устун барар диэн

Ыалдьар буолан пастих хаама сылдьабыт отой, ийэтэ сылдьабыт дьөлбүйэ иччиллэн хата үһү дьэ марафонец буолалларыгар тиийилиннэ Үөһүтүүй бөҕөйөҕө Томтор ас аһылыктаах ирдээх Ол онно киһи уҥуоҕутугар Якутская могила дииллэр Онту итиннэ ханна эрэ дьиэ баар диэбиттэрин бэҕэһээ көрдөөхмүттэ хойутаан ылан Хамыыр да хамыыр Туолааккабытын туруорунан быыһаан эттибит Буйа ити бу бэҕэһээтинэ киирэрбит манна туһу хас үс түөрт килэмиэтир биэс да диэххэ бүбүттүк хаһан кэлбиттэр дии. Наддьаммыт туора ыраагады туох да турарата таһамыырга ону устуллубата. Үйэҕэ бу устар көҥүлэ Ону ыйдаттахха бара турда. Биири ити барда, биир көҥүһэ диэнэн тахсан олорор бу көнө. Ол тахсан барда. Биири бу барда, биири ити барда. Буманан кыйа эмиэ уол барар эбит. Итинэ биккиэн молбуо диэн этиэллэр. Ону бу бөттүнэн ыйбыттара ити балааккалааһы тирийбитинэн. Ити маала хииһинэн барар была үһэ. Бу үрүйэлэртэн үрүйэлэрэ үрдүнэн оҕусуйан уол үчүгэй диэн ыйдылар ини. Аттарбыт иччи тураллар. Дьэ кытаанахтык хасбыттар. Бу уутата баак кимиэхэ баатамҥа түһэр баатамҥа лиэнаҕа түһэр оттон киттиэ

Бэдэрээккэ өтөҕөөччүлэр, яам өйдөөччүлэр тууна кыһыны ырыттыннардаҕына, «Табыхайыны үүрэн кэлээһин» диэн Наабыса үөҥҥэ көйүүргэ Үлүгэрдээх элбэх оҕуһу куйа кытаана хындалҕаннаах үлэ буолуо доҕор. Тууну бу дойдуҥ бүтүннүү ороспуой дойду таба. Итиннэ Бодойбоҥ иһэ Узел Иркутской уобалас иһигэр сылдьабыт биир күнүнэн эрэ хаамтаран маачаттым дьэ инник хаһыс да көрүөхпүт дьэ мантан инньэ иирэ улам-улам дьэ уларыйан туохтаан барар быһыылаах маһа ото атын курдук буолан сатаакка ийэбит илбит курдук ийэбит үрэхтэрэ таахта тойатыттар хайалаах маар таас бүтүннүү үлүйэгин диэн туох налыы биһи үрэхтэр бу курдук от үрэхтэр курдук буотахтар отой ховуллар бүтүннүү холобура поприиска Маннаҕа дылы дьиэ баарбыт баанньыкка уруккута ити аас иитэллэрэ эбитэ итиннэ ити түүтэ кытта сыталлар ити судьуобай хотоҥҥо курдуктаатылар итиннэ олороллоругар анаан авиасыгын оҥоттообуттар Уул-ол ынах туталлара били аҕыйах. Бараан буотуккалаана хотонноохтор эбит. Бу иккитэ пилиисалаахтар. Онно дьэ бу гараж тутуохтугу ийэлэри эрбэтэрэ өҥөтүттэр.

Гарааһа быһыылаах буо дэмиэ туох эрэ турбалаах күн туох туох баҕайыный ыскылааттыйаҕа эмиэ уотах Талаһыах курдугуй уонна турбуттар быылаах дьиэлэр оо тыраахтар турар Ол театуара тиэхиньикэ мудрагалары үөлэллэрэ быһыылаах тимир уһуктаах кулуу туорат комбайн туох кутук таххарыгын аттара баҕайыт

Хаас ииппиттэр быһыылаах котох түүтэ кытта сыталларын күлүөт үрдүк баҕайы ол ол ол барда биһиги уолбут дьиэтин убатан улахан уол атаххаммыт налаабыт дьэ

Курусай дээнник сата чаһамыыты сата нэдиэлэлээх ардах түһэрдииллэр уоппартан уолаттар кэлэн аастылар туга куттууллара ол иэдээн үрэхтэр хаайаллара буолуо дьэ Дорооболоруҥ. Үөнэ атырдьаҕайан отутускүнэ бу лалатаардар бу били туох хаһан кэлэн иһэллэр мунтуктара бу күөл буолан хаалбыт өһүгүннүк үлэлииллэр эбит мантан бу уол куталлар эбит биир массыына куубунатан иһэр эрдэ этэ да бэрдэ эбит Биһиги хата плиискаларыгар баанньыгы ордоҥообутугар хонон куурдунан абыранныбыт. Кустар бааллар эбит ол. Аҕыйах көттүлэр. Үттэ хаһан буолуой? Киирэн куугуната уу эриллэн бара турда. Дьэ оннук үлэлээн хамнаһыйдылар эбит.

табалары муоһа ол турар биир инде уотча бөх табалаахтар эбит ыталлар. Уолаттар көҥүллээбэттэр, устумаҥ ииллэр. Ону нэһиилэ көҥүллэ. О. Утараллар. О биир маҥан таба баар эбит. Тоҕо эрэ көҥүллээбэттэр, устумаҥ нэһиилэ көҥүллэттибит. Бу биир маҕан таба быһыытар эбит. Маҕан табалар баалар эбит.

Дьэ уолатта уолу көрдөрөбүт атаарабыт чииллээх аҕыйах километри үүрбаты хоту хасты километри курдарыы сатыа этэ уонна бу аппыт туйаҕыттан даҕаны арыы туохтан этибит отой туйахтара бу диэн бу миэнэ бэйэлэрэ кэбирэх баа туйахтаах отой баҕатыгар тиийэн хаалла отой Волга кыайан хаампат. Да кэлэн иһэр буолбут. Дьэ бу табаһыттарбытынан hirдэтэн баран иһэбит да

Буолбут. Күндэ ааспычча табатын миини бээри гынна. Уйуурдук да хайалар Анныларынан баран иһэбит. Дьэ бардынага уол оҕото Инна дьэ итиэннэ кини тэһитэрбит аһарбах. Дьэ ити тыаһаан ууһаан ити эриэннээх дьиэни үрэҕи туораан ыкытыылаан баран иһэбит. Инэн ити уолаттара тааран биэрдэ. Үрэҕи иһитиннэ сытан иһитинэн аастаҕа хайаларын. Игинньэ үөһэттэн түһэр тырыта быһыыла. Манан барыҥ диэтэхтэ лээпкэтэх харыһыбыт. Оттон налево эмиэ тутуһуҥ дииллэр. Такоруоча үүрбэт отутта километри быһалыы курдук буолар буоллар буолар үһүт манан.

Ыйа. Биһиги эрдэ аспититтан иген атын курдук. Бу олор өттө. Иккилэр бу ыллыктарынан видеоти көттө улахан курдуга бу линияҕа тиҥ түспүт Уолаттар дьэ Өймөкөөн уолаттара барахсаттар уолуйан биэрдилэр курдары аппытын дьэ киһилии үүннүбүт кырыссыыр буолан иһин хаамаллар ээ үчүгэйдик хаамаллар уонна курдары даҕаны диэбиттэрэ билигин уолбут ыһыахтаах буолуох Карта утуйа көстүбэт эрээри, отторго иньэйиэ бүттэрэ. Курдара баран иһэр быһыыбыт. Чэбириим олбуо диэҥҥэ тиийэн хонобут. Оттон дьаһастын, бүгүн аһастын билиэхэнэн барабыт. Баар дьонноро көрсүөхпүт. Дьэ, айанныах хаһы буолан баран дьэ, Кутууһуолга ат атаҕа дии иэдэйэрбит отой. Иэдээннээх дойдубут отой. Топпо эбэһээт подкова наада эбит. Подкова тоҕо ат кыайан айаннаах этэ. Туйахтарын дэлби хитэлэ албыйан аатар кылга таҥас бүппүт. Оһуобунна миэнэ иэдэйдэ. Уоттар быһыллыбатахтар иһин элэйдилэр буолан баран иһин пакаары иһэн иһэллэр. Миэнэ отойдо баҕатынан хаалаҕын кииһи туруун курдук. Так манна кырыска кыһаллыбат. Курдук. Молбу диэн үрэххэ киирэн иһэбит. Онуохпут чаманы туораан баран ходуһалар бааллар быһыылаах.

Үрэхпут устан ааста. Токуруйан ньаманнаҕаннар үөһэ онуохпут. Дьэ түө эрэ хаһаайдалар. Бу үрэхтээхэр буолла да хаһаллар эбит. Манна уйаллар. Отой бүтүн устунан хаһаманах. Кыһын хаһаллар да хайдах да. Үттү бүтүннүү хайа. Итинни үөһэттэн туора Баҕа да курдук көспүт. Үһүөхпүт. Молбоҕа кэлэн хата дьэ үчүгэйдии аҕа түбэстибит хараунай олорор эбит

Монголияны билбэт. Кировскай областка төрөөбүтүм диир. Пакааһа буллан турар бу пирискэбит үлэлиэхтээх быһыылаах ол иһин харабынайдаахтар бу ыскылааттарыгар һээкэйдэрин хаалаама барбыттар. А так техника суох курдук. Уһун баҕайы ыскылааттара дуу, дьон олорор дьиэтэ дуу быһыылаах, ыскылаат быһыылаах. Эмиэ ыскылааттар бүтүннүү. Есть-что охранять диэтэ, уу харабыллыын туох да суохпата диэтэх. Арассыйалаабыт, погоданы биллэр да билигин. Кэлэн хаһаарыы дьаллар буолаах. Уруккута манна учаастак турбут эбит. Чүөбэ ходуһалардаайын буолаахын үтүөрэ хаамаспыт. Атаак быһылгылары дьаллар эбит. Перевоз сылгылара кэлэннэр бу. Дьэ, карьер буолла да сылгы сылдьар эбит. Ынараа тоххоммут ирбитигэр эмиэ көрдүбүт түстүө тылгыһыйдьар бу киһи үүрбэһэ ылга кэлэ садьыбыта диир бу пилииска буолла даҕаны эбэһээт потуоча пилииссэлээх иннээҕэ элбэх бу маннааҕы тархаалаан ылан баран сыдьалла кыыһыйах дииллэрэ буолла иһин эмис тот курдук сыдьаллар Убаҕа таратыбыт убаҕас дьон олорбут сирэ туоҕа быһыылаах дьиэтэ быһыылаах хаста квартиралаах ити блоктар тураллар эмиэ дьон олорор быһыылаах кыралаах олорбут быһыылаах элбэхтэрэ да эбэтэ ол турал ол бара турбуттар ол ыскылааттарбы икки блок эмиэ турар ынарааҥыларыҥ отой бүтүннүү кусты куурусталара диэн нибиинньэлэрэ диэн ынахтарыныын бары көрөллөр эбит маннык бириискэ буолла даҕаны ынарай тибит бэҕэһээ хоммутун бүтүөр эмиэ баар ынара Машаҕа вообще онно оттоҕо үөккээтилэр ити Өҥүнэхтэрэ буолна үһү алтуон хас түөрт дьонно ынахтаахтар дииллэр ыйыталастахха Уй диэдэй ынарааҥҥа таара арыый кыра эбитэ быдан баран бөһүөлэгэ ынарааҥҥа дьэ улахан киэҥ бөһүөлэк турбан баран бу дэмиһэ тото үрдээхтик ытах ыталлар бараатыыр ыталлар эбит аата туох иһэн сылдьаллара буолуҥун Киһи баҕата аһаталаабаппа. Кэлэбэр массыыналаахтар аһаталлар быһыылаах. Чэ отой үрэххэ дылыны бүтүнү түөрэ хаһаҥарбыттар отой. Хаайыыны үлэлииллэр дииллэр ити хаан Тамаар тыыттан хаалаары үлэлииллэр. Онно ити ити дыраагаларын аннынан ол иһин турба барар гыннар ылыталлар эбит ити. Бүтэйэбит ол хаһаабакка били иһирин тоҥу хаһа хаһалар ити кута куталар ол. Ол гынан турбалаан этэннэр ириэһиргээн тигиппиппар инньэ диэтэ ириэрээрилэр оттоллоро эбитэ оһох чэ ити хаһыллыбыт ирдэрин устубатыбыт чэ отой страшно быраахтан көрдөххө манна ийэ киирдэх ханна эрэ хайалары быстарар сылдьар курдук отой ийэтэ

Дьэ бу бульбукта диэн бүгүн чай да талаабата иннэ илиэтин үрдэ чайдаатыбыт өгөрөн кэлэн түстэ оттон баараһата да хас да күн хамыы түспүтэ ото хамыыр оттон айаннааппыт үһүс төрдүс күн бүттэ хымыйанна махстаныла бульбукта диэн Хайалаах эриҥдэ үрэҕэ оҥоһулунньук буолар. Таас, бүтүннүү таас дойду. Эһэ буолай красная эбитэ. Саскы ыйахтара ийэ дэйдилэр этэ.

эмиэ үлэһиттэр баалларбы бу холлороох курдук хаһан бара турдулар табарыта маннык гынанайын уоллара барта бу хаха хаһалар ууну куо куталлар эбит барыта маннык гынанайын

Иннибинэ Лиза хамныыллар эбит манна туох кута-сүрэ тохтообот дойдута гыммыттар дии ол суоттаах ойуурун такан кэлбэтэх

үрүйэлэри һыссах хаһаллар эбит уонна һуол куталлар эбит көмүсчүттэрин онуба тыйан кэлэбит дьэ бөһүөлэкпит чугаһаата күрүөҥхэ мокко дьон үрэх үрэх отуоруохпут дьэ маннык уолугга киирдэхпит наар астынабыт баһаама үчүгэйбит уолбут бу ой страшный тас опай Отой бөгөн өссө кууса дииллэр. Оттон бөһүөлэктэрдээх буолан кырыс сирдэринэн кытыытынан хаамтарыллара да уһуоҕа ити. Баарыҥаттан икки-үс чаас отой тохтолоһуох хамыыр түһэн иһэр бу. Арыы иһэллээтэ бу.

Ким эрэ диэн киһи баар диэтилэр аны сылгылаан онно кэпсэтэн тохтуохпут. Онно бөһүөлэгэ уҥуор баарыйа оттон паромунан туораан тахсан туоруурун бүтэн Дорооболоруҥ! Бүгүн балаҕаныйым бастакы күнэ. Перевоз дьэ бөһүөлэккэ утары ити итинэн утары хомолку диэн үрэх киирэр. Ол ити уҥа биэрэгэр Кузьмин диэн киһиэхэ тохтоотубут.

Чаара олоохун өрүскэ түһэр, өлүөхүм өрүскэ олоохунан Ленаҕа түһэр өлүөхүм атаанын. Дьэ туох да улахан атын маһы-оту көрбөккө кэллибит ити кыра туох курдук мастан ураты Ити эриэхэ маһа быһыылаахтык ыракый иитэ илик курдук. Онно атын туохтан бас хайа хото холлороон иһинэн кэллибит хаспах, бүтүннүү таас, ханан да кырыс диэн уох. Онно иһинэн айаннаан кэллибит бакаам атаах хайалар диэн утай бүтүннүү хайа дойдута үс үрдүк хайаларга тахсар тахсаары сидьиэп быһыылаах. бу перевоз бөһүөлэгэ эмиэ эргэ оҕус интэринээтин диэн уһук дойдута эбит так центральное отопление баар эбит хочуоннай буутугар эргэ тутуу баар виртуал эбитэ буолла Бүтүн уопсай дьиэлэр таба кыччаан-кыччаан аҕыс сүүс киһи хаалбыт дьэһэллэр Бүтүн уопсай дьиэлэр бу Урааллыбыт уопсай дьиэ

Онон отой маҕаһыыннары бу биир аҕыстан үлэлиир эрэ ревизия диэн буолла эбиэт кэллин диэп маныахпыт биир маҕаһыын бу турар тоҕустан диэн буолла уонна дьэ Атын уһак курдук улахан уу быыт аннынан хайа аннынан устар хайа баҕас баар дойдута эбит тула бүтүннүү хайа Отуга сыана үөрдээх мастаах дойдуга олорор эрэллэр хаҥа дьиэгин тутан дьэндэтии уһук тыргылыыр гыннан олороллор сэбиэскэ ол ахсаана тутуллубут дьиэлэринэн эбит туома хача да буоллун бу да буоллун перевоз да буоллун Постоянно оннук эбит. Интернет игин диэн уох эбит дьэ улахан. Так киэҥ бөһүөлэк эбит дьэ. Уруккута уһун бүтүннүү эргэ дьиэлэр Так Москва баар да Юсова тиэхиньикэлэ баар быһыылаах ол сэринэн диэккитэ улахан массыыналара ыын оннуттан элээркиин көстүмтүө онон дьазаҕатааттартан булуохтарын өппө Инники дьиэни уоту туттуохтарына эбэтэр ол бүтүннүү ханна да көр бүтүннүү техника турар үчүгэйдик ыалларга биирдии түлүгэтэ ханна да көр техника ортоэбиэскэй техникалар инэ маарка диэни арай били үнэр үстэн дьидьииптэн олорсон таҕыстым Кузьмин уола

Бу бүтүннүү уопсай дьиэлэр. Былыргаттан вахтовой, вахтовой бөһүөлэк буолар. Бу бүтүннүү уопсай дьиэ эбит отой. Оскуола эбит улахан оскуола эбит Итти кэтээстээх эбит ити ойоҕоһугар шоол гараж туппуттар добуочча киэҥ элбэх оҕо үөрэнэр быһыылаах

Массыына наадьаммыт, туох да атыыбыттар. Уох эбит, умнуллубут ону. Бөһүөлэги биһигини үүрдэһэйдиэн хас да киһиттэн атаах тутталларын тутталлара эбитин бэйэлэрин ылыыларыгар кыралаан. Баҕар, хатан даҕаны оттон хассын подкобалаан көрүөхпүт